Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Obboleeyyan kiyya guyyaa har'aa kanallee walitti deebinee jirra inshaallahu duraan dursee wanni isinii jechuu barbaadu baga rabbiin ji'a kabajaa ji'a ulfaataa ji'a gammachuun keessa dachaa taatu kana isin marayyuu bakkuma isin jirtanitti isin hin ga'e isin hin jedha inshaallahu ruuhi tiyyaaf isiniifillee jannata gaarii jiruu gaarii fayyaa fi qabeenya isinii hawwa egaa rabbi jalla jalaaluhu waa'azuma sulxaanuhu aayaa quraaniyyaa kabajamtuu isaa keessatti

maalummaa diinaa kanaa beeytan isinitti Yaa ayyuhallaziina aamanuu Yaa warra natti amantan jedha laal Yaa warra natti amantan nidaa'a rabbaanii jedhanii waan akkanaa kana Yaa warra natti amantan kutiba aleykumus siyaam isinirratti dirqama ta'ee jira soomni ka qalbii teessanii fayya ka qaama keessanii fayya ka isiniif qabeenya ta'uu danda'u qabeenya aakiraati soomni subhaanallaah Inniin akkas ta'uu danda'u sun dirqama isin irratti tahe nuun jedhe. Kutiba alaykumus siyaam. Akkamitti? Kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum. Akkuma warra isin duraa irratti dirqama ta'ee ture san. Warra nu duraa irratti soomni dirqama tahee ture, keeyfiyyaan isaa akka gara gara haa taatu malee, sa'aatiin itti fuuranii fi itti sooman keenna kana caalaa dheeraa haa ta'uu malee, isaan irratti illee dirqamni itti tahe, dirqama ta'ee ture jedhan. Idhan, Rabbi jalla jalaaluhu wa 'azuma sulxaanuhu akkuma isaan irratti dirqama ta'e isin irrattillee dirqama ta'ee jira. Akkuma isaaniif karaa ta'e nuhuu isiniifillee karaa tahee jira jedhee waa'ee sooma kanaa nutti himaa jira. Wayta kana jedhu dhumarratti gaayaan, maqsadni yookaan hadafni, aayata kana keessaa Rabbi dhumarratti nu hime maali? Wanni sooma kanarraa fudhatan hoo gaayaan sooma kanaa soomnee irraa baane faaydan isaa hoo maali jechaa samaraan isaa maali yookaan firen isaa maali jennaan la'allakum tattaquuna akka isin na sodaattanii na eeggattaniif maaliif jennaan qalbiin namaatu yoo beeluftee beela keessa ka jiraattu taate waa guddistee madaaluufiin gara nyaatti akkasuma hegereef yaaduu firuucheriin isaa akka hin gubanne tilmaamtee madaaltee tattaafatuu irratti kaka'umsa guddaa waan qabduuf yoos honga gahiinsa guddaa argatti waan taateef kanaaf soomni karaa godhamee jiran. akka qalbiin namaa tuni taqwaa Rabbii, sodaa Rabbii, eeggatuu irratti nama kakaaftuuf karaa godhame jedhan. Idhan la'allakum tattaquun akka isin na sodaattaniif. Subhaanallaah. Maa huwa attaqwaa? Akkamiin Rabbi sodaatan? Sodaa jechuun kuniyyuu maal jennaan? Hiya al-khawfu min al-jaliil. Rabbii guddaa kana sodaatuu fi wal amalu bit-tanziil. Qur'aanatti dalaguu, wal-ridaa bil-qaliil. Haga qaban jaalachuu fi wal-isticdaadu li yawmi rahiil. Guyyaa fe'annaa, guyyaa godaansaa, ka namni as irraa godaanu yookaan guyyaa du'iinsaa saniif qophaawuudha, kurfaawuudha, guyyaa saniif dalaguudha jedhan. Idhan, Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa aayata Qur'aanaa kana keessatti faaydaa garagaraa walitti qabee nuu himee jira waan taateef, egaa obboleeyyan kiyya, ji'a kana keessa ma alladhii aleynaa? Wa maadhaa na'mal? Maal dalaguu qabna? Maal hojjachuu qabna? Maal dubbachuu qabna? Maal uffachuu qabna? Maal nyaachuu qabna? Maal dhuguu qabna? eenyuu wajjin saahiba godhannee maal maal akka raawwachuu qabnu Rabbi nu barsiisee jira waan taateef nutis deebinee mataa keenya gaafachuun baay'ee tokko gaariidha. Nahnu nata- nahtaaj addunyaa kana keessatti waa hedduutti hajamnanu fawqa kulli shay hundaa olitti wanni nutti hajamnu Rabbii guddaadha. Hundaa olitti kan nu abdannu Rabbii guddaadha. Hundaa olitti kan nu kajeellu Rabbii guddaadha. Indahu isa Rabbii kana bira duuba maaltu jira? Jannata bareedu jira. Ganda gammachuu.

Ji'a kana keessa waan ji'a kana keessa jira kheeyraawwan kheeyriiwwan hagas gaa gugurdoo san irraa qophii yookaan diggisii Rabbiin ji'a kana keessa qopheesse keessa akka nu hin hoongoofne akka nuti duwwaa hin galle Rabbi maal godhe tokkoffaa wantoota hedduu nuu tahe subhaanahu wa ta'aalaa fawqa kulli shay waa hundaa ol sheyxaana duraa waan hin taane namatti fakkeesse Dhara dhugaa namatti fakkeessee hirriiba irraa gara badiitti nama dammaqsiisaa ture san, gara halaakatti nama oofaa ture san, waan hin taane nama raawwachiisaa ture san, Rabbi qabla kulli shay wayta galgala yookaan kaleessa galgala haa jennuuti fakkeenyaaf kaleessa galgala soomni seenee jira taraawiha jammarree jirra har'aan tana kunoo sooma qabna guyyaan kun sooma keenyaaf guyyaa tokkoffaati guyyaa sa- sa'aatii kaleessa galgalaa san Akka Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam nuu himanitti yeroo sanirraa jammaree Rabbi sheyxaana maradaa sheyxaanaa kulli isii hidhatti rara yookaan in hidha in qoronyaa maaliif kabaja keennaaf jecha akka ummanni islaamaa ummanni muslimaa kun eh, zikrii yookaan ammoo khayraata ji'a kana keessa dabritu kana isa jala hin tarreef jecha carraa kana akka saamachuu dandeenyu akka hojjechuu dandeenyu

nurraa hidhuu isaatiif tokko tokkoffaa duuba rabbi keeyrii kana akka nu tamkiina godhanne aanjaa arganne irraa milkoofnu ji'a kana keessa akka jiini kun wanni ji'a kana keessa jira hundi isiin hin tarre rabbiin itti yaadeeti sheeyxaana san nurraa hidhe tokkoffaa lammaffaa jedhan wakadaalika wawul tuwallaq In qulqullofamti yookaan in cuufamti balbalti azaaballin ji'a kana keessa jiran. Subhaanallah. Jiini kun ji'a rahmataati kanaaf arrabni waa ji'a kana keessa waa dubbatu marti isaatiyyuu jiini kun ji'a rahmataa ta'uu nutti hima. Jiini kun ji'a caalaa ji'aa ta'uu nutti hima. Subhaanallah. Miizaanni jedhan wal mi mawaaziin miizaanni haga shan moo jahaattu jira jedhan ulamaa'ni islaamaa. Tokko namni Rabbi amane. miizaana kana hunda raawwachuu qaba jedhan. Miizaana keessaa ka awwala jira, lammaffa jira, sadaffa jira, afraffaaf shanaffaa akkasitti tartiibaan deema. Miizaanni tokkoffaan miizaana guyyaati jedhan. Miizaanni guyyaa maa huwa yoo jedhan, maa huwa miizaanul yawmi miizaanni guyyaa ka namni muslimaa hundi mazanatuu qabu. Maa inni jennaan tokkoffaan Miizaanni guyyaa ka jedhamu guyyaa keessatti miizaana shantu jira, miizaanni guyyaa salaati. Namni miizaana guyyaa mazzanate garam dabra itti aansuudhaan miizaana torbeellee mazzanatuu isa gaafata jedhan. Miizaanni torbaanii maal jennaan? Miizaanni torbee salaata jumu'aati. Jum'aa salaatuu qaba namni muslimni mukallaf hin tahe tokko in kaana dakaran. Idan lammaffaan isa kana. Wakadhaalika miizaana ji'aattu jira. Miizaanni ji'aa miizaana ji'aa keessaa miizaanni ji'aa ji'a Ramadaanaati jedha. Subhaanallah. Miizaanni ji'aa ji'a Ramadaanaati. Wakadhaalik miizaana waggaattu jira. Miizaanni waggaalleen zakaadha jedhan. Miizaanni waggaa zakaadha. Qabeenya tokko yoo waggaan irra kanaan namu taate zakaan keessaa baafama waan taate miizaana waggaati jedhama. Wakadhaalik akkasuma miizaana umriittu jira jedhan. Miizaanni umrii maal jennaan hajjiidha jedhan. Umrii tantee keessaa hajjiin sirratti dirqama ka ta'u yeroo takka qofa waan taateef miizaana hajjii miizaana waggaa hajjii raawwattee ofirraa kuffisuu hin dandeetta. Idan duuba muslimni wantoota kana mara isaatiyyuu walitti qabachuudhaaf raawwachuudhaaf osoo futunuu keessaa ammoo miizaanni ji'aa yoo jennu jiini kun maziyyaa qabaachuu isaa agarra. Fadiilaa qabaachuu isaa argina jechaadha. Rabbi ji'a kana keessa subhaanahu wa ta'aalaa jannata isaa seene, ifii isaa Rabbiin dandeettii qabu, ogummaa qabu, beekaan, dandayaan, alaa kulli shay'in qadiir, inniin samaawaataa fi dachii, waan nu beeynuu fi waan nu hin beeyne, waan nu agarruu fi waan nu hin agarre, waan jala kana jiru fi gubbaa kana jiru, waan kaabaa fi kibba jiru kana hunda isaa uumee fi ka hoogganuu fi. Rabbiin hagana gaye kun jannata bareedduu san dhaqee tazyiina godha jedhan, hin bareechisa jedhan, yuushiku ibaadiyya saalihuun, iv. Gabarran kiyya gaggaariin warri naaf jecha sooma if qabanii nyaataa fi dhugaatii fedhii garagaraa irraa if qabaa jiran dhufutti dhiyaatanii jedheeni Jannata bareedduu san Rabbiin ifii isaatii zanaa godhee tottolchaa jedhan. Ma haadhihi ma haadhihil karaama yaa jara keen namni Rabbi amane hagana mara kabajaa hagana gayu haqa godhata ee haqa godhate bisababi iimaanihi billahi azza wajal sababa rabbitti amanuu qofaatin waan hagana gayaa kana haqa godhata kanaaf rabbi qadrii isaa beeka innamaa ya'rifu alqadra min annaas akkuma jedhan san sadarkaa namaa beekun baay'ee tokko barbaachisaadha rabbi warra sadarkaa isatti amanee beekurraa ka ka'e hagana mara itti yaadee jannata adda isaa sirreessa deebi'ee sheyxaana isarraa hidha, kheyrawa, kheyriwwan garagaraa isatti dhiyeessee akka inni ji'a kana keessa of saamachuu danda'u, ji'a kana keessa waan garagara jira, kennaa garagara jira, ji'a kana keessa namni yookaan dhabaa, yookaan arjummaa, akkasuma yookaan qabeenya jabeen, hiyyummaa, wanni keydhaata ta'e marti as keessa dabriti jechaadha, Rabbi waan gara malee nutti hin dabarsini, kanaaf. maqduurri wanni Rabbiin kaleessa dabarse sun, qadaritti dabarse sun, ka inni raawwatamee qabatamaan nama irratti, namicha irratti akka argamu taasifamu ji'a kana keessaa jedhan. Laal, ji'a kana keessa waan taateef, kanaaf inshaa Allaah Rabbi waan gara malee nurra haa qabu, waan gara malee dunyaa fi aakiratti illee Rabbi nurra haa qabu, ji'a kana keessa if haa madaallu, haa sirreeffannu, waan balleessine haa sirreeffannu jechuun dhaamsa keenna, egaa obboleeyyan kiyya, wantoota hin taane ilaaluu fi wantoota hin taane dhageeffachuun, akkasuma yeroo keenya balleessuun ykn qisaasessuun, akkasuma takabbuuraa fi hiqdii, bugdii, wantoota garagaraatiin walumaa galatti soomni keenya akka naqqasamu akka hin taane obboleeyyan kiyya addunyaa tatasaabaqu ilallahi azza wajal addunyaan nu keessa jiraannuttu marti isitiyyuu lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyiin marti isaanitiyyuu ilaa eyna yatasaabaquun eessatti wal dorgoman eessa ariifatan eessa uri'an beeytu laa ta'taqid u Ilaalcha keennatti adunyaan diinagdee qofaan wal dorgomaa jiran. Irra guddaan wanni namni irratti wal dorgomaa jiru yookaan motooraan fiiguu, makiinaan fiiguu, xiyyaaraan fiiguu addunyaa diinagdee yookaan mallaqa walitti qabuudha akka ilaalcha keennatti. Dilaysa al-amru kadhalik. Garuu dubbiin akkasii miti. Koowniin Rabbi uume kun marti isiitiyyuu Tatasaabaquu ilallaahi azza wa jalla, gara Rabbitti wal dorgoman, gara jaalala Rabbi harkifachuu, Rabbi jaalachiisuu, Rabbii keenna kana gammachiisuu, akka Rabbitti dhiyaatan if taasisan. Nabiyyiin aleyhi salaatu wassalaam, ow kama qaala aleyhi salaatu wassalaam, maal jedhan? Uumaa Rabbii keessaa malaa'ikaan tokko ka asirraa ka'ee luga luyti isaa lafa kana keessa jirtu ka ammoo mormi isaa yookaan mataan isaa arshii rahmaan jala jiru jira jedhan. Guddinna irraa. guddinna irraa malaaytichi hagana gayu kun mee maal jedha yaa subhaanallah waan inni jedhu haa dhageeffannu maal jedha rabbi guddinna naa kennite alhamdulillaahi kana guddifte ka dandeettii hagana gahaa naa kennite akkana jedha moo maal jedha namichaan kun waan jennaan malaaytichi hagana gayu kun waan inni jedhu yaa rabbi subhaanak qulqullinni keeti dandeettiin teeti humni keeti yaa rabbi maa cabadnaaka haqqa cibaadatik yaa rabbi ibaadaa tanti akkasii malutti Akka guddinni kan kee jiru, akka jabeenni kan kee jiruuf, akka beekkumsi kan kee jirutti ibaadaa tantee akka siin malutti yaa Rabbi sin gabbarre jedhee Rabbii isaatiin akkana jedha jedhan Nabiyyiin keenna aleyhi salaatu wassalaam assaadiqul masduuq. Idhan yaa jara keenna kanarraa maal hubanna? Addunyaa tatasaabaqu ilallahi. Addunyaan tun yookaan kownin nu keessa jiraannu, kownin uuman Rabbii kun marti isaatiyyuu Gama Rabbitti wal dorgomuu isaanii agarra obboleeyyan kiyya. Ya'nii yatasaabaqoona ilallaahi azza wa jalla gama Rabbii wal dorgomani egaa obboleeyyan kiyya hagana yoo jenneen gaa haga yeroo biraa viidiyoo bareedduudhaan walitti dhufnutti Rabbi nu marayyuu nama kheeyrii dalagatee kheeyrii hojjatee dubbatee raawwatee Jannata keessatti walitti dhufu Rabbi nu haa taasisu egaa yoo isinin dheeressinne afwa lillaahi isiniin jenna Salaamullaahi aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh isin mara hunda keessan Rabbiif jechan jaaladha warri amantan wassalaamu aleykum.